Bu gezekki wideomyz Ebu Bekir Wasyty hezretleri barada bolar. Ebu Bekir Wasyty hezretleri Horasanyň Fergana sebitinde dünýä inýär. Bu sebäpden oňa Ibnul Fergany hem diýilýär. Ol döwründe ençeme ýerleri gezenden soňra Merwi watan tutunýar we ömrüniň ahyryna çenli bu ýerde ýaşaýar. Wasyty hezretleri Jüneýdi Bagdadynyň we Ebu Hüseýin en-Nurynyň ders halkasynda oturan, olaryň söhbetini diňlän alymdyr. Ol Horasan sebitlerinde, ylaýta-da Merwde köp şägirt ýetişdirdi. Beýik weli zamanasynda ýaşaýan adamlaryň mürşidi bolup, haka, dogrulyga barýan ýoly salgy berdi. Hakykaty beýan etmekde, Allatagalany tanatmakda ondan öňe geçen bolmady. Hüjwiri diýilýän alym eserinde tasawwufyň ilkinji döwürlerinde ýüze çykan on iki şahy hakynda belläp geçende, olaryň arasynda Seýýariýýe şahasyny-da agzaýar. Ine, tasawwufyň şu seýýaryýe şahasyny esaslandyran Ebul Abbas es-Seýýary hem Ebu Bekir Wasyty hezretleriniň müritlerindendir. Hezreti Jamy bolsa tasawwufyň usuly mowzugynda hiç kimiň Ebu Bekir Wasyty hezretlerinden öňe geçip bilmändigini, onuň şerigat ylymlarynda-da örän çuňňurdygyny beýan edýär. Onuň pikir-düşünjelerine giňişleýin gürrüň berýän Feritduddin Attaryň Tezkiretül-Ewliýa atly kitabynda Ebu Bekir Wasyty hezretleri hakyndaky wakalara we onuň aýdan sözlerine orun berilýär. Beýik weliniň sözleri, esasan, towhid düşünjesi we munuň ugurdaş taraplary bilen baglanyşykly beýanlardan ybaratdyr. Ebu Bekir Wasyty hezretleri tasawwufdaky hallar we mertebeler hakynda pikirlerini beýan eden ilkinji sopylaryň biridir. Ol tasawwufdaky mertebeleriň kesbi, ýagny zähmet çekmek bilen ýetilen däl-de, wehbidigi, ýaradylyşdan bar bolan, Allanyň lutfunyň eseri, soň gazanylan däl hakyndaky pikiri öňe sürýär. Ol tasawwufy hallar meselesinde-de özüne mahsus kesgitlemeler berýär we hallaryň lezzetine çolaşyp galmagyň säliki, ruhy ýolagçylyga çykan sopy hakykatda ýetmekden mahrum etmek howpunyň bardygyna ünsi çekýär. Onuň. Ryza mertebesinden lezzet alsaň, ünsüňi oňa berseň, saňa tejelli eden zadyň hakykatyndan mahrum galarsyň diýen sözüne-de bu jähetden garamak gerek. Şeýle hem munuň bilen baglanyşyklylykda ybadatlardan lezzet almagyň, onuň mazasyna çölňeşip galmagyň öldüriji zäher ýaly howpludygyny aýdýar. Wasyty hezretleri ussady Jüneýdi Bagdady we Hakim et-Tirmizi ýaly keramatyň sekr, ýagny ruhy serhoşlyk, özüňden geçmek halynda däl-de, sahw, ýagny ruhy ýolagçylykda nepesi durulyk, gaflata düşmedik, we temkin, ruhuň agras saýhally, ätiýaçly ýagdaýy, halynda ýüze çykýandygyna ynanýar. Şeýle hem keramatyň üýtgeşik möhüm tarapynyň ýokdugyny, keramat görkezmekden lezzet almagyň, begenç duýgusyna girmegiň, men-menligiň we ylymsyzlygyň alamatydygyny belleýär. Ebu Bekr Wasiti razyýallahu anh Rabyýa el-Adawyýe hezretleriniň ybadaty jennet umydy, jähennem gorkusy bilen däl-de, diňe Alla üçin etmelidigi hakyndaky garaýşyny has-da ösdürýär. Oňa görä, jenneti arzuw edip ybadat edýän kişi öz nebsiniň hammalydyr. Wasyty radyllahu anh hezretlerine görä, tagat-ybadatyň iň haýyrlysy wagtyň gadyrynyň bilinmegidir. Bu bolsa Allanyň saklan çäginde durmagy bir haly. Mertebäni özleşdirmän başga hal islemezligi, Rebbinden gaýry zadyň pikirini etmezligi, ýeten halyndan we wagtyndan başga hal we wagta ýakynlaşmazlygy bilen amala aşar. Wasyty hezretleri özüne mahsus zikr düşünjesini döredipdir we ony kämilleşdiripdir. Oňa görä Allany şeýle bir güýçli söýmek we Ondan şeýle bir gorkmak bilen gaflatyň çäginden halas bolup, Allanyň sungat eserlerine syn edilýän giňişlige çykmakdyr. Başgaça aýdylanda, zikir belli bir kelemeleri gaýtalap ýörmekden has beýik zatdyr. Ýagny, zikir gaflatyň terkidir. hemişe aýyl bolup, Hakyň barlyklarda şöhlelenýän tejellilerini görmekdir. Wasyty hezretleriniň ussady Jüneýdi Bagdady hezretleri oňa ýazan hatlarynyň birinde şeýle diýýär, Eý Eba Bekir! Alymlar we weliler Allatagalanyň adamlara indiren rehmetidir. Adamlara söz sözlejek wagtyň, özüňi olara görä sazla. Olaryň hal-ýagdaýlaryna, aň derejesine görä söz sözle. Sen olaryň nebisleri üçin manyly sözler aýt. Ebu Bekir Wasyty hezretleriniň hikmetli sözlerinden. Ybadaty goramak ony ýerine ýetirmekden has kyndyr. Ol göýä döwlegen jäç gap ýalydyr. Oňa ryýakärlik, ýagny göz üçin etmek, men-menlik, ujup, ýagny eden amalyň bilen öwünmek, tekepbirlik galtaşsa, kül bolar. Iň haýyrly ybadat wagtyňy biderek sarp etmezlikdir. Eden ybadatyňa buýsanmak Allatagallanyň yhsanyny unutmaklykdyr. Utanan kişiniň alnyndan dökülen der ondaky bar bolan adamkärçilikden nyşandyr. Edilen ybadatyň garşylygynda hantama bolmak Allatagallanyň lutfuny unutmakdyr. Ebu Bekr Wasyty hezretleri hijri üç ýüz ýigriminji, milady dokuz ýüz otuz ikinji ýylda Merde Allanyň rehmetine gowuşýar.